आइ हम तिल के लड्डू और चूड़ा के लड्डू बनबऽ जा रहल छी तऽ अहाँ सब ए वीडियो के पूरा जरूर देखबे और ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करबे तऽ तिला संक्रांति में अपना सबके ठंडा में बनते टा छै तऽ आइ हम बनबऽ जा रहल छी तऽ ओहि के लेल अहाँ सब वीडियो पूरा जरूर देखबे तऽ सबसे पहिले गैस पर एगो लोहिया लऽ लेलिए हैं एहिमे तिल दऽ देबे तऽ कनिए कनिए तिल दै के छै एक बेर में सबटा नहि दै के छै तऽ कनिके तिल दऽ के एकरा चलबैत कम आँच पर में एकरा भूजे के छै तऽ चलबै तऽ हम भूजि लेलियै हँ देखियौ तिलके कलर चेंज भऽ गेलै हँ एहिमे बहुत सुन्दर खुशबू सुगन्ध निकलय लगल हँ आओर ई तिल बढ़िआँसँ भुजा गेल हँ तऽ ओ निकालि लेलियै हँ तिल फेरसँ तिल दऽ देलियै हँ तऽ तिलके कनि कनि दऽ कऽ भुजबै चलबै जखन कि एहिमे चिड़चिड़के आवाज नहि सुनय लागत तिल सेहो चिड़चिड़ा लागत आ एकर कलर सेहो चेंज भऽ जेतै एहिमेसँ बहुत सुन्दर सुगन्ध आबय लगतै

तऽ चलबै तऽ भूजि कऽ हम निकालि लेलियै हँ काजू बादामके आब ओही लोहियामे हम एक कटोरी गुड़ दऽ देलियै हँ तऽ तिलके लड्डू बनबैके लेल एहिमे हम पानि नहि देलियै हँ गुड़ेके चला कऽ चाशनी बनेलियै हँ कम आँचपरमे चलबैके छै आँच तेज रहत तऽ गुड़ जरि जायत तहन बढ़िआँ नहि बनत आब एकटा कटोरी लऽ लेबै एहि कटोरीमे पानि लऽ कऽ आ एहिमे गुड़के चाशनी दऽ देबै एकरा हाथ सँ समैट कऽ देखबै। बढ़ियाँ सँ अगर समटा जाएत तहन तँ गुड़ के चासनी बैन कऽ तैयार भऽ गेलै। अगर नै समटाएत, पाइन मे मिलऽ लागत तखन ओकरा और गुड़ के चासनी बनबै के छै। तँ हमर खूब बढ़ियाँ सँ ई बैन कऽ चासनी तैयार भऽ गेल हँ। एकट्ठा समटा गेल हँ। आब एहिमे जे भुजि कऽ रखने छलियै काजू बादाम से दऽ देबै हम कनि किशमिशो देलियै हेँ तऽ किशमिश हम भुजने नहि छलियै अहाँसभ बिना चाही तऽ बिना ड्राइओ फ्रूट देने बना सकै छी बिना काजू बादामके बना सकै छी आब एहिमे जे तिल भुजि कऽ रखने रहियै से तिल दऽ देबै एकरा बढ़िआँसँ गुड़के चाशनीमे मिला दैके छै त अन्दाज एगो बना लेब, अगर ओना नहि पता हएत त कोनो भी कटोरी ल लेब, ओहि कटोरी सँ नापि क दै के छै। त एहि मे एक कटोरी हम गुड़ देने छलियै हँ त एहि मे हमर लगभग ई ओहि कटोरी सँ चारि कटोरी तिल छलए हँ, भुजलाहा तिल। त सबटा तिल हम एहि मे द देलियै। पहिले कनी द क बढ़िया सँ मिक्स क देलियै आ गुड़ बुझेले बेसी छै त हम सबटा द देलियै किए कि हमर परफेक्ट छलए हँ अन्दाज त ओहि हिसाब सँ हम कटोरी सँ नापि क ल लेने रहौं त कटोरी सँ नापि क ल लेब त बिल्कुल ठीक रहत। कोनो दिक्कत नहि हैत बनबैमे। आब एकटा थारी लऽ लेलियै हँ एतहन। एहि थारीमे हम घी लगा देलियै हँ। या चाही तऽ कनि हल्का पानि लगा देबै। बेसी नहि, कनिए पानि लगा देबै जाहिसँ कि थारीमे चिपकतै नहि। हम एकरा बर्फी शेपमे काटि लेबै ताहि दुआरे हम सभटा एहि थारीमे दऽ देलियै हँ। नहि तऽ अहाँसभ चाही तऽ गोल गोल सेहो बना सकै छी तऽ आइ हम एतऽ गोल गोल नहि बना रहल छी हम पिछले साल सेहो वीडियो मे देने छलहुँ हेँ बिना सिम्पल छलै ओहिमे कोनो ड्राइ फ्रूट नहि छलै हेँ तऽ ओ वीडियो अहाँसभ जा कऽ देख सकै छी आब हाथ मे कनि घी या पानि लगा लेबै एक रती जैस कि गुड़ी हाथ मे नहि सटे आब एकरा खूब बढ़िआँ सँ थारीमे पसारि देबै चम्मचो सँ पसारि सकै छी या हाथ सँ सेहो पसारि देबै। आब एकटा चक्कू लऽ लेब या हमरा लग कटर छलै हँ ई तऽ हम से लऽ लेलहुँ हँ। एहि सँ एकरा गरमे एहिमे जखन पसारि लेबै तखने एहिमे शेप दऽ दै के छै। एहिमे निशान लगा देबै तऽ ई आसानी सँ अलग भऽ जायत। ठंडा भेला के बाद ई नहि हैत। तऽ एकरा काटि लैके छै जेहन शेपमे अहाँसभके मोन हैत जेहन तऽ ओहन एहिमे शेप दऽ सकै छियै चौकोरो बना सकै छी ट्रायंगल सेहो बना सकै छी या बर्फी शेपमे सेहो काटि सकै छी काजू कतली जेना से काटि सकै छी या अहाँसभ गोल गोल सेहो बना सकै छी तऽ आब देखियौ हम शेप दऽ देने छलियै हँ जहन कनि ठण्डा भऽ गेलै हँ तहन एकरा एकटा छोलनी लऽ कऽ निकालि देलियै हँ तऽ देखियौ ई आरामसँ निकलि जायत तऽ बहुत आसान छै ई जे फैला दियौ तुरन्त अगर असगर बना रहल छी तऽ सभटाके फैला दियौ आओर ई एको रत्ती खराब नहि हैत बहुत सुन्दर बहुत क्रिस्पी बनि कऽ हमर ई तिलके बर्फी या तिलके लड्डू बनि कऽ तैयार भऽ गेल हँ तऽ एकरा एयर टाइट डब्बामे बन्द कऽ कऽ राखि दियौ एक महीना तक ई खराब नहि हैत तऽ देखियौ कते नीक ई लागि रहल अइ जतेक नीक लागि रहल अइ ओतबी स्वादिष्ट ई बनि कऽ तैयार भेल आब ओही लोहियामे हम से चूड़ा लऽ लेलियै हँ तऽ चूड़ाके पहिले बढ़िआँसँ साफ कऽ कऽ लऽ लैके छै फटकि कऽ साफ कऽ कऽ लऽ लेलियै एक मुट्ठी चूड़ा दऽ कऽ एहिमे हम चलबैत भूजि लेलियै तऽ देखियौ खूब सुन्दर ई चूड़ा फूटि गेल हँ खूब बड़बड़ा कऽ ई फूटि जायत तऽ एकरा धीमी आँच पर ने भूजि लै के छै बेसी चूड़ा नहि देबै जते कम कम देबै ओते जल्दी ई भुजा जायत निकालि लेलियै हँ फेरसँ हम एक मुट्ठी चूड़ा दऽ देलियै हँ एकरा कमे आँच परमे चलबै तऽ एकरा भूजैके छै तऽ सभटा चूड़ा एतऽ हम भूजि कऽ लऽ लेलहुँ हँ अगर अहाँके चूड़ामे कनियो गर्दा बुझायत तऽ एकरा भुजलाके बाद फेरसँ फटकि लेब आब जाहिमे तिलके लड्डू बनेलियै ओहि लोहियामे हम एक कटोरी एहिमे पानि दऽ देलियै हँ आब एहिमे जही कटोरीसँ पानि देने छलियै ओही कटोरीसँ हम एक कटोरी गुड़ दऽ देलियै आब एकरो चलबैत कमे आँचपरमे चाशनी बनबैके छै जेना तिलवला बनेलियै तहिना एकरो चाशनी बना लेबै आ चेक कऽ लेब छोलनीसँ एकरा उठेबै तऽ ई तार जेना बनऽ लागत आ नहि तऽ पानि लऽ लेब कटोरीमे आ पानिमे दऽ कऽ देख लेबै जे सभटा एक ठाम इकट्ठा भऽ जायत तऽ ई चासनी बनि कऽ तैयार भऽ गेल हँ जेना तिलवला बनेलियै हँ तहिना आ नहि ओहिमे मिल जायत तहन चासनी आओर पकबैके छै तऽ हमर ई चासनी बनि कऽ तैयार भऽ गेल हँ आब जे चूड़ा भूजि कऽ रखने छलियै से चूड़ा एहिमे दऽ देबै तऽ आधा दऽ दैके छै एकरा बढ़िआँसँ खूब बढ़िआँसँ मिला लेबै अगर गुड़ बेसी बुझायत मिलेलाके बाद तऽ एहिमे आओर चूड़ा दऽ देबै आ नहि अगर ठीक बुझायत तऽ एहिमे नहि देबै तऽ देखियौ गुड़ हमरा बेसी बुझायल ह मिेलाके बाद तऽ एहिमे हम चूड़ा आओर कनि दऽ देलियै आ गैस एखन हम बन्द नहि केलियै हेँ बहुत कम आँच कऽ देने छियै आ एकरा मिक्स कऽ लेबै खूब बढ़िआँसँ मिक्स केलाके बाद तखन अहाँ गैस बन्द कऽ दियौ या नीचाँ उतारि लिअ आ एकरा आरामसँ तहन अहाँ बना लिअ तऽ खूब बढ़िया से मिक्स भऽ गेलै हैं तखन हाथ में तेल या घी से लगा लेब जैसे कि गरम गुड़ हाथ पर में नहीं चिपके अब एक छोट पैघ जते बड़का अहाँ के बनबे के हाथ तो हाथ में लऽ ले के छे और दोनों हाथ के बीच में एक घूमबैत दबबैत जेबे तो देखियो गोल गोल लड्डू बन के तैयार भऽ जाते एखन ढीला छे फिर टाइट भऽ जाते तऽ अहिना कऽ कऽ हम सभटा बना लेबै तऽ छोट पैघ जतेक टाके बनबैके हैत ओहि हिसाबसँ बना लैके छै लेकिन ध्यान राखब कि हाथ पाके नहि ताहि दुआरे कनिक पानि या घी जरूर लगा लेब हाथमे अहिना कऽ कऽ हम सभटा लड्डू बना कऽ तैयार कऽ लेबै तऽ देखियौ हमर ई चूड़ाके लड्डू सेहो बनि कऽ तैयार भऽ गेल तऽ वीडियोके पूरा देखैके लेल अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादासँ ज्यादा शेयर करबै